leave dis family alone the time wey dem never dey get view una no draw dem up and down like dis now wey dem don dey get view dem don dey make am dem don dey get money na now una wan saga dem dey draw dem up and down make una stop dis rubbish wey una dey do so because owo ara suse agbon iyan bere

Like if Facebook. Message to Mister Bash, Papa Anointed and Mama Anointed, ewo my people, Papa Anointed don really serious for this matter say he wan return money to the people wey dey draw him up and down say he collect money from them. Hello guys, hello people, welcome back to my channel, welcome to Sweet Mother Gist TV. I greet you all according to una time. How una dey my wonderful people? Yes, I don come out say make I come chook mouth for this matter because una know say as Aproko the godmother wey me I be now, this matter don dey tey for ground o eh. Me I be think say e go soon end, e go soon end eh, na I say make I just dey look, see that look na dog name. As I dey look say the matter no gree end ah, Aproko the godmother need to chook mouth to my people. My country people, my fellow Nigerians, if una know say this man no chop una money eh, and una come dey draw and come mouth say e chop una money just to create content eh, e no go really better for those of una wey dey draw am without say e no chop una money. Why una be like this my people eh, my fellow Nigerians why are you people like this? Okay una don see am say this man don dey better, Dem don dey hear im name eehn. Dem tru tru dey talk am say if pesin dey suffer for dis life, e no dey see anybody o. If pesin dey struggle for dis life, e no dey see anybody. But if something don better for dat pesin, all of una go come dey bring una head come out. Una go come dey come out to try to spoil dat pesin name. Why una tru tru be like dis my Nigeria pipu? E no good for una o. Pesin wey e be sey e just newly open page of a tin or e don open page now since one year plus and di pesin dey struggle for view, una no dey draw dat pesin um una no dey draw am likpa likpa likpa, una no dey draw am up and down like chewing gum. Why e come be say the time wey Baj dey teach all of una for this social media say how to monetize page, how to do this, how to create a Facebook page, how to do this, how to do that, una no draw am that time because Oviewu dey hustle how e wan take get view for social media, una no come out come dey draw am up and down because I know say Few of una or lo a lot of una as well wey dey draw this batch say e chop una money so I know say e no chop some of una money wetin make me talk this thing a lot of people they are ungrateful on this earth that we are una dey grateful my people why I talk say una dey grateful a lot of people Especially the the content creators, no be the viewers I dey talk o. The content creator dem, una dey ungrateful because me myself eh, this social media I don start am since three years now, na YouTube na I take start social media of a thing as a blogger, as a creator because I was creating my own content as a cooker, I was creating my own content, you understand. Wait o, as I don tey reach for social media of a thing so my people um, I don know a lot of things for social media of a thing. I know how to monetize page, I know how to monetize Facebook, I know how to create a Facebook channel, I know how to create page, I know a lot of thing and a lot of people are really calling me that I should help them how to monetize their page, how to get uh, uh, uh, how to get followers. You understand? You get person where they enrage, coded followers. I go say yes, I go give that person una contact. Una go enrage the followers. Wait to. Oh. If una no tru tru dey ungrateful di way una take dey beat batch for e good so, a lot of una wetin dem dey call fifty stars ehn una no dey give, una never give me star, a lot of una wen I don help for page ehn una don monetize una page, I never see one naira or centimon say una don come dash me for my page. Una never come even super chat me for YouTube. Una be ungrateful people. Eh? Wey be say I no even collect dime for una. I no collect shishi from una. Una be ungrateful people. I dey see some of una say una don monetize. Una never even give me call say, ah, sweet mother, I don monetize that, that page o wey you help me for o, wey you for put me through o. But if that page get issue now, you go come call me. na there na I for dey wait for una. Una be ungrateful pipu. Even if e be sey batch e really chop una money according to una um how e take chop una money? Na dis question na me come ask una mostly because person wey you call sey you get problem for your page sey you want make e help you maybe you get restriction or you get copyright or you get um wetin dem dey call this thing um all those um video wey dey get yellow sign you go call am for him that time wey e wan take create him own con ten t e dey help you Well, you want make e do am for you for free, make e no drink malt. As far as say una no dey use una church mind, e need to tell una say make una dey pay fifty euro or hundred euro. Mm-hmm na, because una no deserve anything wey dem dey do for una free. My fellow Nigeria people, na una I dey talk to. Una dey ungrateful. Wey somebody go do good for una eh, una no go say make una even give that person star or share the person video. Una dey stingy, una dey greedy. It's good to say the truth. This thing don dey, e don dey, e don dey, e don dey do me for ear one kind. Ogini, walking wey e be say person just do marriage this weekend, una don dey draw up and down, una no let him with him wife drink water keep cup, una no let am enjoy him honeymoon, eri wa jia, abo gboma yese, na so una like to dey spoil person mood, una no like better thing. Una no like good things o. I say make I come tell una. Why una no leave this family alone? The time wey dem never dey get view, una no draw dey up and down like this. Now wey dem don dey get view, dem don dey make am, dem don dey get money, na now una wan saga dem dey draw dey up and down. Make una stop this rubbish wey una dey do so because ọwọ́ àrá súsẹ̀, agbọ̀n, iyẹn bẹ̀rẹ̀. I got hear me ne wahi aladian we that dey corner na come dey jealous na jealousy go kpai all of una wey be say batch no chop una money una say e chop una money if e do your work e enter your page go service am according to him eh e service am well e do wetin you say make e do maybe later Facebook finally come write you say dem no accept Like if Facebook dismonetize you now say restriction of a thing, dem go tell you make you reapply, you come um bank come help you go reapply na, dem come dem come write you say dem no gree for that apply wey you apply, maybe you still get some things wey you for fuck up for your page, you get reuse content, you go come blame bank say make e come return your money, e do am for you abi e no do am for you? Avogboma yese, e do am for you na, na so una be? I dey ask una. Una wan yo use bash take shine, una wan use am take get view. Una wan use am, I don see di oda one di oda day, e don dey get view for im her page. Di time wey dis boy dey struggle, e neva dey get view, una no dey, e no dey popular for una mouth like dis, una neva dey do am kitikiti, katakata like dis, bash do dis. Bash do that make una leave this family alone enough is enough make una let dem enjoy their marriage the views wey dem dey get dey make their money make una let dem enjoy am make una go still create una content make una still dey get una view this life na jeje oo make una no jealous batch. because e pass through a lot before e come be where e e come dey where e dey today una understand like me now I dey struggle for where I for dey eat sweet mother mukbang sweet mother family mukbang I no dey get view for now why una no come draw me now make una come saga me una come draw me una say ah this woman because i dey see some comment for my comment section say the way you are eating is disgusting mm-hmm wadoyoni saga emena may i for dey popular may i for go viral because una know say shigba no dey my my side i no dey get view if una draw me una no get view una no dey popular una know wetin una dey do o all those viewers all those uh, uh, i say viewers content creator like us una know wetin una dey do una wan use um bash take get view use am popular if e be say bash no chop your money and you come dey draw am say e chop your money e just you give am money e just chuck am for pocket e no even enter your page e no do anything for you and now you come dey use am dey shine you dey use am dey make money dey put for pocket that money go hang for your throat sister that money go hang for your throat brother Because this attitude wey una wan start for social media, una don already start am, e no good o. Now now una don leave Kora for one side. Na person wey don dey get big big view na im una dey like to dey draw up and down. Why una no draw me sweet mother na? Una know say me no dey get view. Na im make una no draw me up and down say eh See the way you take dey eat oh, you no dey eat this, you dey do the, see your hand oh, why you dey use hand dey eat oh, why you no use feck oh, why you no use spoon, why una no saga me make una draw me na, me I dey popular, na that population na all of una dey find na, na people wey never know wetin una dey find sef na im just dey mend una.

ẹ ó wà ṣe náà ibi ẹ̀dọ̀ ọ àgbọ̀ ọ hausa ọ yorùbá ọ igbo my fellow nigeria mo na leave batch and the family alone and make una dey pray say anytime when i take dey watch batch and him wife i dey say god Hey, dis pipo no dey get view before o, now dem don dey get view, dem don dey get money because for social media if you no dey get view, you no go get money. Na dat one me dey even dey tell di dey talk, I never call am once o, I no even get Papa Anointed number, badge, I no get im wife number, na dat one I dey reason if Papa Anointed dey talk am sey open your page, create your page money dey this thing i say ah Mister Bach for my mind o i say ah you for still dey tell them say if you no dey get view no dey get money o na only if you dey get the view na you go dey get the money na all those things dem dey disturb you for bro you understand so make you dey tell them wetin still dey follow am dey go if you say make dem come social media come open page make dem create their page dem go dey make um so so money see money wey you make brother na because say you dey get big big view na him make you dey make that kind money so if you dey make less view like me now for that my sweet mother family mukbang where i for dey eat brother i no dey get view i no dey get money e don reach one month wey i monetize now na five dollar na im dey there wetin cause am because say view no dey big big view like twenty k thirty k hundred k if you dey get all those one you dey get am clear you go dey get better money so brother make you still dey attach that one join am Mister Baj. If you dey tell people to um create a Facebook page say money dey, we want make all of dem come make dem come follow us chop na um because no be we dey pay the money na mazu mazu na im dey pay the money you understand so make everybody wey e be say im no dey shy people wey no um we don throway shame for one corner because me I be person wey dey shame well well before But as social media matter con come, I still dey see say ah, hundred card, two hundred card still dey come and depends how view take come. Na im make me still enter. If not, wetin concern me concern social media? And a lot of people dey even dey reason am say we wey dey social media we no dey, that is, we no get shame or how I wan take put am sef? That is, we no dey responsible uhmm say our enemy life dey useless. No, no be all of us come social media come di ashiwowo, ashiwelewele o or come find man. A lot of us, we know wetin carry us come media. Those wey e come find man dey, those wey e just come kolometer dey, depends of wetin carry each person comot for Nigeria, una understand and wetin motivate you enter social media. For me, Wetin motivate me na the money wey dey, nothing else. I dey tell una the truth. If I no dey get anything, carry my page enter house. I no dey get shishi for wetin na? Wetin I go con dey sample or con dey open my mouth wai-wai dey eat for social media? E no go happen na because I know the kind family wey I from dey come. So my family members a lot of dem don understand say okay na wetin you dey gain na im make you dey if na so mhm make you still dey support your husband your husband dey work I need to support am I no fit just leave my man for maggi salt everything una understand so we have a purpose why we are on social media so the rest of una I no know why una dey social media o some dey wey come make trouble wey come make problem depends una understand abeg Make we take this social media money make we dey take am easy my people. Cora now una don drag am drag am drag am some people still dey drag am now o wetin una dey drag those people for big big people wey don dey get big big view na because of say their viewers go come view una na because of the view wey dey wey dem dey get na him dey pepper una make we dey tell ourselves the truth For me, anytime wey anything wey I get I go take am but I know that there is time for everything I dey always dey pray am say God wey do am for bash and him wife make he come still answer me one day make a lot of people still know my page my two page sweet mother gist TV and um my sweet mother family mo bank you understand So na im my people o, make una leave Baj and im wife alone make dem enjoy their honeymoon and marriage na I say make I come tell una. God bless you all for watching Sweet Mother Gist TV, please like and share this video very important okay, see you guys on my next video bye, no forget Sweet Mother no dey quick dey come out